Хәерле көн, кадерле төркемдәшләр. Э, чайхана номер один безнең. И кунакта бездә бүген Дамир абый Исаков Татарстаннан и Руслан Айсин. Э, Әлхәмдулилла, без бик шат. Э, шундый кинәт күрешү безнең килеп чыкты бит инде. Һәм сорыйсы килә, нинди җилләр сезне безнең якларга ташлады? Мөхтәрәм Руслан әфәнде һәм инде Садмар татарларына нәрсә әйтәсегез килә? Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум, кадерле дин милләт кардәшләрем. Без инде бердәм милләт кешеләре буларак, кайын гына булмасак та, татар ул Ауразиянең бар киңлекләре яши, шуңа күрә Тын океан янында да, Калининградта да барсаң, татар яши. Но аеруча инде менә бу Самар, Саратов җирлегендә, гомумән Мишәрстан җирлегендә татарлар бик нык яши, бик э, тукланып һәм тату яшиләр. Һәм инде әлбәттә, э, мин гел әйтеп куям, татарлар ул сыйфат билгесе. Шуңа күрә без кая да 50-100 мең кеше булсак та, без барыбер ул э, Мало, но мы не ашках, да? Булдырабыз без.
Татар кая булса да үзенең рухи, үзенең милли дини тормышын кили, оештыра. Мәчет саламы, сабантуй оештырамы, мәктәп ачамы, барыбер э, татарга ул хас, чөнки без зур-зур империялар, зур-зур дәүләтләр тоткан милләт, шуңа күрә ул безнең каныбызда сеңгән, ген, геннарыбызда бар. Инде Самарда мин э, беренче тапкыр булганым бар, менә данлыклы Алькин авылында, Гали авылында э, беренче теге 10 елда Бөтенроссия авыл, авыллар сабантуенда катнаштык, шаккаттым мин. Зур гына авыл, эшмәкәрләр, үзләр-үзләренең тормышларын оештыралар, барлыгы да диярлек диндә, бик төплеләр, акыллылар, бик аз кешеләр. Һәм берсендә мин бер зур гына мәкалә дә яздым. Бөтен э, Русия буйлап авыллар бетә. А татар авыллары киресенчә чәчәк ата. Менә Үртәләзәндә булдык. Бер ел элек Мәсәлән, ун мәче тегей, бүген, бүгенге көндә унбер мәче. Зур-зур кибетләр, менә чәчәк аталар, дәүләттен бер тиен дә акча алган. Шуңа күрә ә, татарга гына таянып ә, Русиянең киләчәге. Амин. Инде ә, монда килгәндә безнең менә күренекле галимебез Дамир Афанды Исхак, ул бик күренекле тарихчы, татар милли хәрәкәтенең идеологы, Әйдәп баручысы ул менә депутатлыкка намзәт булып бара, кандидат Максим Шевченко партиясеннән, Максим Шевченко партиясенең җитәкчесе, лидеры. Ул инде гел мөселманнарны, татарларны, безнең телебезне гел яклап чыга. Бу хакта масса мәгълүмат чараларында, фолкет массаларда, үзенең каналларында гел әйтеп куя. Без шуңа күрә анарга рәхмәтлебез. Чөнки менә бу дәрәҗәдә генә ул бердәнбер кеше, кем безнең проблемаларны күтәрә, безне аңлый. Шуңа күрә без аның белән бергә хәрәкәт итәргә хәл кылдык инде. Мин аны 15 елга якын беләм, без аның дусларбыз, Дамир абый да. Һәм менә милләттәшләребезне бу партиягә, безнең татарларга, Дамир абыйга тавышын бирергә Андим, чакырам, чөнки безнең кеше булырга тиеш дәүләт думасында. Татар кешесе кем дә кем, чын рәвештә йөрәге белән, күңеле белән милләте, республика турында, безнең җәмгыять турында янып тора. Ә, Бу инде безнең инкыйлабка, революция кадәр безнең депутатлар булган дәүләт думасында, мусульман фракциясе булган. Хәтта безнең Садри Максудилар, э, Юсуф Акчурлар э, трибунадан фин э, дәүләтенә, фин княжествосына бәйсезлек биргә әйттеләр. Һәм фин һәм финнар шуны истә тотып, әле дә безнең татарларыбызга кайсылар Финляндиядә яши, әле дә рәхмәт кылалар. Чөнки аларның депутатлары юк иде. Гомумән теге периферийный а татар ул вакытта ул Садри Мансуди, Исаф Акчура, Гаяз Хакый Төркия дәүләтенә нигез салучылар. Берсе конституциясен язган. Ишесе дә Ататюркның киңәшчеләре булган тел буенча, хокук буенча һәм тарих буенча. Шуңа күрә татар ул дәүләт системасын оештыра белә, оештыра ала һәм без анда анда катнашырга тиешбез. Рәхмәт. Һичшиксез һәм инде газиз милләттәшләр, Сезгә салам алейкум, шулай тату, дус яшәгез һәм бергә Самара бергә булыйк. татар мөселманнарына, Татарстан та- татар мөселманнарына олы һәм кайнар сәламнәр. Э, Без э, шунда э, юнәлеп торабыз, карап торабыз. Самарада яшәсәк тә сезне күзәтеп торабыз һәм сезнең эшләрегезне күреп э, Җимешле булыр дип ышанабыз, дога кылып торабыз. Аллаһы безгә ярдәмче булсын. Олы ихтирам белән барыгызга да Расих Ваккас. Рәхмәт.